I love us alone in Wasobia FM. Alright. The, the thing wey una do for me, I no fit thank you enough. alright alright I enter one point one million follower. They never invite me come radio be, before. Okay. Everybody dey fear. All Say right. ah this guy, All he right. be rude person. All And right. I no be rude. All right, I wetin I don't go do, don't find, I do. go shop. now uh, of course uh, you dey very controversial for the industry

Say you are doing it to oppress. the reason wey i buy my house be say anybody wey dey this life dey plan to buy house buy car na Yes. yes Yes. and i'm the number one tiktoker in africa in nigeria na me collect gifts Ah, pass no be DJ Chicken. i dey make ten thousand dollar every week No be DJ Chicken be the uh, king Eh? of TikTok. no but dj shiki go be king na me bring dj shiki come tiktok why i bring dj shiki come tiktok I swear to Almighty Allah. You no need Anybody, to swear on the radio. Mm, I okay, no need just to share on the radio. Mm. Okay, okay. Where? Oh yeah, why DJ Shiki never buy house now? You no see my GLA this na goes this AMG. Cuban wey you wear na original. Na original now. Make I, wetin be the value? for Twenty market. thousand dollar. When I buy muscle, Dem say na sula buy muscle for Dem me. say that your car na fake sef. Eh, when I buy fencer, dem say na birthday money I use buy fencer. When I buy GLE, dem say na loan car. When I buy house, dem no sabi wetin dem wan talk. Dem say na fake and the life. house wey you buy you never buy anything for the house na is it empty house na. I don buy share for am. Dem dey carry television go today. Yesterday, I buy ten million television. 10 million five worth of television. television one two million for parlour the remaining one with fridge uh, driving machine uh, car wash machine mm. wetin be this one wey dey wash cloth mm. dry machine washing Clo- machine. washing machine mm. i buy i buy microwave buy anything yes check my instagram now. all right. wasobia fm i have the no be only the joshiki i bring come tiktok o. Oh. odemewo koko na me na me be the first person wey declare tiktok as dem dey see money pass for west africa for dis nigeria na me create tiktok for di life Correct. nobody ever E don and di do. new generation of fela kuti nobody should whine me in nigeria Talking about Sheyi vibes, Salo. okay Um, e get one time wey he bin come out apologize say na shayo wound you. i swear Mm, eh, wait, you no need to swear.

Ah, you know say NSNF no shey no vibe. Oh. Are we dey town right now? Okay, if you no so, gree, you no gree. So you dey declare now on national international radio say you no. I declare for international radio the largest radio in West Africa as from today if Seyi Vibes Sinoliski no gree themselves me sef I no go like Sinoliski. Okay, so so that means uh, you are on Sheyi Vibe side. not yes Bobrisky side. i'm seyi vibe for life nsnf until my last breath Hmm? Until your what? last breath Do you mean breath? last last Breath, breath, breath I say you no know English. You dey follow me, dey drag. No vex, Don't boss. speak pidgin- pidgin now. Hmm? So I'm very particular about your journey from Ibadan come Lagos Yes. and how you take blow up with your TikTok. Ah, if I tell you how how I blow for this life, that one go go far. oh, I swear. Now person help me. Oh. Who be that person? If they help you, help another person. Now why I help Salo Junior? The time wey I dey Ibadan, normal normal if I wan tell my true life story, I no go tell am but I go brief one for you. Sharp sharp cause time no dey. Okay, I know. Mm. When I dey go school, I be talented. Mm. Even I dey carry wetin dem dey give school people like scholarship. Mm. Dem dey give me scholarship well well. From nursery three Dem promote me to primary two but my mama and papa no too get the money. person wey promote you do mistake o because you no still Dem no sabi the pro- english I sabi everything well well. Make Okay. I tell you the reason why I no sabi English again. wetin happen. Where I dey speak garama uh, broken, I go tell you. Mm. Oya, my papa and my mama dem born four children. Na me be the second born. The money no too dey but we dey rough am Since I we sha rough am My mama send me go public school as e no get money for private again for JS one to SS three I read am for public And the time wey I wan do senior waec Na so my mama die For jamb and neco Nobody to send me go school again Sorry about the I'm- loss of your mama. I mean My mommy. Hmm, sorry for her loss. Yes, yes. E don reach like nine years now. Wetin you miss most about your mama? Everything. I no dey dey happy now. If I no smoke, if I no drink, I no go dey happy. We don't don't say that on radio. I'm sorry. Hmm. I dey miss my mama every day. I Chai. swear to Almighty Allah. Na only the happiness wey I Please no get be tissue, that. please tissue, please make e no cry. Please tissue, please. Eh, I no be. I swear, but that one no go far. Oya, the reason why my mama die, nobody to send me go school again. Na so me sef I dey rough am, rough am. Mm. Where I see food shop, if I no see food shop, you know say me, I be alagidi. Hmm. Alagidi pikin wey dey I fight. can see it. I can yes. see it. You are very so stubborn. my papa no too like me. Mm. He say, oh yeah, he wan marry another wife. If he marry another wife, I no fit dey stay with them. Make I no kill the wife as I kill my mama Sure. for my agidi. okay na so i comot for house i dey rough am i still dey rough am rough am rough am rough am oya all my friend wey dey dey ibadan dem dey get money some dey go work dem dey na so one bring me go work he bring me that work wey i dey do dem dey we dey pick pick um, ike boat irin Okay. iron for road okay all those bola boy wey dey na so me i dey do i dey do as i use that thing buy android phone Okay. Na so my slippers come, I no get slippers, no get cloth again. I still sell that phone, buy cloth. Na so my friend dey dey tell me say, why you go sell your cloth, buy phone? Say you no get sense, say you no know say phone sef go bring money for you. I say, oya, say make I come dey rinse kakiri adugbo ni. Mm. Oya, Na so all the comedy wey all my talk wey I dey do, na so my friend go dey So you post am. think you're a comedian? You think you're funny? I'm I- I'm not I'm, I don't think I funny. People Mm. just think I funny. Mm, okay. I, be- I do my thing my way. Ah, okay. So me I just dey talk talk talk talk that day. Na so my friend go dey video me video me o. Na so dem do one video or two video. Oh That's- my God. What I, s- I no oh my God what happen? wait, wait, no, complete that am. one no, that one I complete am. don too get money sef.

and some of them wey you no really gree with uh, thank god say you don comot zinoliski from that list officially right Sinoliski. uh, you don comot am and uh, no hold abi Sinoliski, n- we know you know sign me. okay hold that's number one what is your issue with uh, Eh, Seun Pizu, Tobi Nation. I no get issue with them o. Ah, Seun Pizu na my blood brother, boss. I never get issue with. with- So, but the, my, so people won't know. Say why e e dey call out certain people on the social media. As you get Eh, platform, sometimes if I dey call people out on social media, sometimes we fit plan am say make we just dey joke. okay una dey people no do go am know for trend but something dey wey be say one people go dey you know say if god don do blessing for you as one gutter like this Mm. so some people wan dey whine you for life dem know say na you be the boss but dem wan collect that thing from your hand Hmm. you sef no go gree now na so e be okay so now you wan tell us you don already officially tell us say nothing You normal don dey- normal na me be na the just number one for- tiktoker in wait na na just for clout na just for i no dey i no dey Virality. chase clout i no dey chase virality all the thing wey i dey do for tiktok all the things wey i dey do all my fans dey wetin enjoy happen to am your uh, tiktok live nothing happen to my tiktok life dem no ban dem they no dey ban me dem never restrict you three times. why because you're stubborn wetin you happen know say tiktok get violence and communication guidance now. and you no dey follow am i dey follow am sometimes i no go you know say ah this nigeria na person wey get ogba go get money now. just shout out to your fans out there. all my fans fan all the world this is my first interview wey i go come i never they never invite me before o. Mm.